שטויסט און שרייט און וואס איז דאס דא? און וואס איז דער וואס דער בענדל דא? דער בענדל באלאנגט דא. האסט פארשטאנען? אזוי. און פארוואס און וואס דער ציץ איז אזוי? קאלסט מיך צוריק זאגן נאך צוויי וואך האסט מיך געראטעוועט. זאג איך שוין. זאלסטו וויסן דיין מאן איז א וואוילער אז ער האט נישט גרייט אביסל עסן, עס קומט פרייט פרייטאג און ער טראכט איך דארף נישט עסן. גרייט אים אן א טעפל פערפל, א טעפל קוגל. און נישט פרעגן. אזוי ווי דו הערסט נאר די בעל קלינגט לייג שוין אריין די טעלער. לייג אראפ און שפאר דיך איין אין שטוב. ווייל ער איז דאך שוין הונגעריג. עכט דארף ער נישט עסן. ווייסט די מענטשן וואס ווילן נאר טועם זיין? עכט איז ער נישט הונגעריג. ער העט אויפעסן נאכדעם וועסט דו מיר זאגן ער האט די בענדל קען שוין זיין אזוי פארקערט קען זיין אזוי פארקערט זאל די בענדל זיין אזוי און אלעס איז גוט. איך זאג עס יעצט עס קומט יעצט פסח און מען הייבט אן עס טוט זיך אינדערהיים יאמען פאקט אויס אלע שענק און עס איז ששון ושמחה מען מאכט פסח'דיג.

ער האט עס? דו ווייסט וואס טוט זיך דא אפ? קרעדיט קארדס, לאונס, אונטערן טיש? דו האסט נישט קיין אהנונג! כ'האב עס היינט צופרי געזאגט פאר א בחור'ל דא, ער איז נישט דא, תולי. כ'האב געזאגט, פון וועם קוקסטו אן דא אין די קיר? זאג מיר א נאמען וועם דו טראכסט ער האט עס. זאגט ער, כ'קען דיר נישט פארציילן אלעס וואס טוט זיך אפ אונטערן טיש, אבער געב מיר א נאמען. זאג איך, ער? לאונס און קרעדיט קארד באלד, ווארט נאך, נאך, נאך אפאר וואכן, כ'רייס זיך אויף, און גענדיגט, די גאנצע שטאט ווייסט אז ער וואוינט נישט דא. וועם ביסטו מקנא? דער פשוט'ער מענטש, ווי דו קוקסט אים, קוקסט אים נישט אזוי ארויף, ער לעבט א פשוט לעבן, ער קומט נישט פאר קיינעם קיין געלט, ס'איז א שאד, בחור, וועם קוקסטו ארויף? אה, דו האסט דיך ליב, שוין, ביסט א תלמיד היכל הקודש, אבער דער טעכטער אינגערמאן, ער האט וואס, ווען דו זעסט א איינער קומט אן מיט א, מיט א, גיב מיר א טייערע קאר וואס ער פלעגט דא דינגען יעדן טאג דא, געגאנגען נאך געלט און געדינגען די קארס, נו? וואס דען? מוסטענג? ער איז געגאנגען נאך געלט, דאס איז בכלל, דארף זייער אכטונג געבן, מענטשן גייען נאך געלט, צדקה צדקה, ער האט זיך געדינגען א מאסטענג, ארום געפלויגן דא, און דו זעסט יונגערמאן קומט אן מיט דעם, דו גלייכסט, דו, דו האלטסט טאקע ער האט עס? ס'קען אמאל זיין, ס'קען אמאל זיין, איך מאך עס נישט אוועק, ס'קען אמאל זיין א ירושה, ס'קען אמאל זיין מ'האט באקומען עפעס געלט, סתם אזוי א מענטש ווארפט זיך מיט געלט? וואס? כ'פאר נעם איך פאר דא מענין לענין דו הערסט מיך נישט אויס? דיין טאטע מאמע ארעמע משפחה שלעפערס משוגענע הויז משוגענע הויז אזוי רעדסטו צו א טאטע משוגענע הויז? כ'פרעג דיך אזוי רעדסטו צו דיין טאטע? אדער גיי פרוביר צו מאכן אפאר דאלער אדער גיי נאך געלט קוק ס'איז דא בוחנים וואס זיי קענען סעיוון זייער טאטע מאמע'ס שלום בית דו ביסט דאך נישט קיין נאר דו הערסט ווי מ'טענה'ט זיך? מען טענה'ט זיך ביי די גוי'טעס, ווי טענה'ן מיר זיך? ווי ווערט די קא ווי ווערט די טאטע די קאסט מיך געלט? ווי הייבט ער אן שרייען? ביי די גוי'טעס? נעם נישט קיין צד יעצט און הייב טראכטן מיין טאטע מיין מאמע אויב זיי גייען זיך גט'ן גיי איך גיי מיט זיי, גיי איך גיי מיט אים, און אויב איך גיי אים אויך, איך ער רעדט נישט ער רעדט נישט די טראכט אזוי איך גיי יעצט שאפן געלט און איך גיי עס אריינלייגן פאר מיין מאמע אין לעדל און שוין שלום על ישראל. ווי איז עס ביי די גראסערי? דער מאמע איז געגאנגען באשטעלן א נייע טישטוך און טאטע וויל עס נישט באצאלן מען קען עס נישט אויפפיקן, זאג אריין רוף אריין ווילסט באצאלן די טישטוך שוין קיינער ווייסט נישט גארנישט שלום על ישראל. כ'האב געהאט בחורים תלמידים דא וואס האבן געראטעוועט זייערע שטיבער, ס'איז געווען א צוואנציגער ארויף א צוואנציגער אראפ, סא פיפציגער ס'איז קליין געלט, די קאסט מיר די קאסט מיר כ'קען נישט, און די גויטע דארף אהיימגיין און מ'דארף עס באצאלן, די מאמע האט געטראפן א גוטע לעדל א פיפציגער. ווי איז עס געשען? די בחור'ל האט אריינגעלייגט א צוואנציגער א פופציגער, שענסטע זאך אז מען העלפט טאטע מאמע, שוין אין שטוב, עקלדיגע שטוב, ניין רעדט נישט אזוי צו טאטע מאמע, דו גייסט נישט האבן קיין שטוב, דו גייסט נישט האבן קיין שטוב.